Eli. Robin.
Wéi fills du dech haut? U sech gutt, d'Sonn schéngt, et ass schéi Wieder, et ass gutt waarm. A wéi een Impakt huet dat op deng Sexualitéit? Wa gutt Wieder ass, dann hunn ech schonn méi Loscht. Da sinn ech oft méi wakereg an ech hu méi Loscht an am Fliss hunn d'Leit manner Kleeder un. An du? E bëssi midd. Bëssi ugeschloen, waren ustrengend Wochen.
An huet dat een Impakt op deng Sexualitéit? Definitiv.
Virun der Episod eng kleng Notiz, An dëser Episod ginn d'Themen Iesstéierung, Panikattacken, Depressioun an och Trauma ugeschwat oder behandelt. Wann s du domat e Problem hues, da lauschter dës Episod besser net eleng.

Ma Eli, wouriwwer schwätze mir dann haut? Haut schwätze mir iwwer mental Gesondheet a Sexualitéit.
Dës Episod schléisst un d'Episod 58 un, déi d'Anne mat engem aneren Anne iwwer d'Thema Sexability gemaach huet, dat heescht iwwer d'Thema Sexualitéit a Behënnerung. An dowéinst huele mir haut en aneren Aspect vun där ganzer Geschicht a schwätzen iwwer Sexualitéit a psychesch Krankheeten. Robin, du has mer virun der Sendung gesot, datts du schon e bëssen Erfahrung mat deem Thema selwer gemaach hues. Jo, ech si psychesch krank. Ech hunn Depressiounen, eng Panikstéierung, eng Iesstéierung an PTSD an dat geet natierlech mat engem gewëssen Afloss op mäi Liewen anhier an natierlech dann och op mäi Sexliewen an op meng Bezéiungen och. Hues du dann Erfarung mat deem Thema, bezéiungsweis wéi äussert sech deng Erfarung mat deem Thema?
Ech hu vläicht méi indirekt perséinlech Erfarung mat deem Thema, well ech mech heiansdo besser spieren an heiansdo manner gutt an dat sécher een Impakt op meng Libido a meng sexuell Loscht huet. Mee ech sinn awer och oft mat deem Thema konfrontéiert a mengem professionelle Liewen, wann ech mat Patienten oder Clienten therapeutesch oder psychotherapeutesch schaffen an deelweis dann och sexologesch schaffen. Dat heescht, datt mer wierklech kucken, wéi geet et hinnen an. Jo, wat, wat leeft grad sexuell gutt, wat leeft net esou gutt a wou si vläicht wënscht, datt sech eppes ännert? Robin, du has elo e puer Saachen ugeschwat, wat deng mental Gesondheet respektiv deng psychesch Gesondheet ugeet. Mierks du do, datt dat een Impakt op deng Sexualitéit huet a kéints de vläicht e bëssen ziele wéi een? Jo, definitiv. Also do kommen natierlech e puer Saachen zesummen. Ech hunn ëmmer erëm immens staark depressiv Episoden. Ech hunn dann och Episoden, wou et mer besser geet. Mee an deene méi depressiven Episode mierken ech definitiv, dass Sex absolut keng, also absolut net op menger Prioritéitelëscht steet. An ech hunn dann och meeschtens keng Loscht. An zum Beispill, ech komme grad aus enger zimmlech stresseger Examenszäit an do war Sex einfach keng Prioritéit. An Ech sinn e Mënsch, ech hu relativ wéineg Energie. Dat heescht, ech muss mer meng Energie immens gutt opdeelen. An opgrond vu mengen anere psychesche Krankheeten ass Sex eppes, wat immens vill Energie vu mir fuerdert. Dat heescht, jo, wann ech grad schonn vill hunn, wat amgaangen ass a mengem Liewen ofzegoen, a wann ech ënner der Stress hunn a meng Depressiounen da richteg schéi kicken, dann ass Sex absolut näischt, wou ech dann déi emotional Capacitéit hunn, fir Dat ze liwweren, kéint ee scho bal soen, well Sex ass fir mech eppes, wat zimlech emotional ustrengend ass a woufir ech mer wierklech Zäit muss huelen. An jo, dat, déi Kapazitéiten hunn ech dann einfach net, wat dann natierlech och heiansdo e bëssi schued ass. Mee jo, ech liewen domat an dat ass och kinda ok. Also ech hunn en Ëmgang domat fonnt. Ech fannen dat, wat s de sees, ganz wichteg, well ech mengen, et ass oft esou, dat mental Gesondheet an Sexualitéit een Impakt dat eent op dat anert hunn an dann och dat anert op dat eent, bal wéi wann et an engem Krees wier oder wéi wann et Venn-Diagramm wieren, déi sech awer vill géingen iwwerschneiden. An wann et engem psychesch net esou gutt geet, huet dat sécher een Impakt op d'Sexualitéit. Wann sexuell eppes net esou gutt fonctionnéiert, huet dat, mengen ech, fir ganz vill Leit och een Impakt op d'psychesch Gesondheet.
Genau, also ech fannen dat ass am Fong e schéine Vergläich, well zum Beispill meng Depressiounen erlabe mer et dann net onbedéngt fir sou sexuell aktiv ze sinn, wéi ech dat vläicht gär heiansdo hätt oder wéi ech dat dann, jo nee, wéi ech dat iergendwa hätt. An dann kënnt och nach dozou, dass e puer vu menge Krankheeten, déi ech hunn, dann awer och en Impakt dorop hunn, wéi ech mäi Sexualliewe liewen, zum Beispill mat menger Iesstéierung, ass dat ganz vill mat mengem Kierperbild oder och mäin PTSD kënnt vun enger Mëssbrauchserfarung. An dat huet dann natierlech och en Impakt dodrop, wéi ech Sex wouer huelen a wéi ech Sex hunn. An dat ass dann heiansdo schwiereg, fir dat mateneen ze kombinéieren, well wann ech dann Depressiounen hunn, ni grad kicken an ech brauch vill emotional Kraaft, fir mech op Sex anzeloossen, wéinst mengen anere Krankheeten, dann ass et natierlech och nach esou, datt dann eppes Klenges, wat beim Sex da vläit geschitt, wou eng Kéier vläit e Konsens net esou agehale gëtt, wéi e sollt, oder wou einfach eng Kéier eppes bëssi esou kommunikativ unenee laanscht geet, datt dat da fir mech och nach e vill méi groussen Impakt huet, wéi vläit op aner Leit, déi net déi psychesch Krankheeten hunn, déi ech hunn. An dat ass dann heiansdo esou e klengen Däiwelskrees, wou et och heiansdo schwéier ass, fir erëm draus erauszekommen.
An ech mengen do geet jidderee ganz anescht domadder ëm. Wéi ass dat fir dech? Also bei mir ass et sou, mäin PTSD verursaacht hensdo esou richteg, grad wann Nonna gutt, oder gutt mat mengen Depressiounen zesummefällt, verursaacht en hensdo esou asexuell Phasen wou ech einfach, guer net kann dorun denken, grad wann da vläicht eppes Klenges geschitt ass, wat mech getriggert huet, oder wann ech mech grad erëm aktiv muss mat mengen Traumata ausenee setzen, wann vläicht grad a menger Therapie et dorëm geet, dann kréien ech sou richteg asexuell Phasen, wou ech einfach kee ka kucken, ech wëll näischt dovu wëssen an alles ass uah. An et ginn awer och Leit, déi ginn an dat anert Extrem vläit, an déi ginn anescht domat ëm, et ginn och Leit, déi kommen an hypersexuell Phasen, wou se immens vill Sex wëllen. An dat ass am Fong zimmlech interessant, wéi ënnerschiddlech sech dat och äussert a Leit, déi vläit dat selwecht oder en änlecht Trauma duerchlieft hunn. Hypersexuell Phasen, dat ass vläicht och eng Aart a Weis, fir da rëm Kontroll iwwert d'Sexualitéit iergendwéi ze gewannen. Schwellen un asexuell Phase vläicht och? Genau, also et geet jo am Fong, am Endeffekt ass en Trauma jo oft e Kontrollverloscht, deen immens aschneidend war. An ech mengen, dass sech an eiser Sexualitéit villes och ëm Kontroll dréint oder och ëm Kontrollverloscht vläit. T'ass sécher eng Art a Weis fir iergendwéi Kontroll zréck ze gewannen, well jo kloer, wann ech mat kengem Sex hunn, da ka mer och näischt geschéien. An ech mierken och, dass wann ech Situatiounen hunn, wou d'Kontroll mer an, oder wann ech sexuell Erfarungen hunn, déi vläit net esou glänzend a glamouréis sinn, dass mir dat dann och ganz laang zousetzt an ech mat deem Kontrollverloscht laang ze kämpfen hunn. Also ech kommen och hännsdo, wann iergendee meng Grenzen iwwerschreit, dann dissoziéieren ech hännsdo komplett. An dat ass natierlech och eppes, wat mir dann Angscht mécht, well ech weess, datt ech an déi Situatioune kommen a well mech dat dann natierlech och nach méi vulnerabel mécht fir e Kontrollverloscht. An Hypersexualitéit ass dann natierlech och, wann ee mat ville Leit Sex huet an dat ass och natierlech eng Aart a Weis, fir Kontroll zeréckzegewannen. Déi awer och eventuell mat verschiddene Risiko ka verbonn sinn, besonnesch wann ee sech net schützt oder net genuch schützt, ob dat elo mat Kondomer ass oder mat soss vläicht Medikamenter, déi, déi maachen, datt een, déi maachen, datt ee keen HIV zum Beispill kréit, kritt.
Geschlechtskrankheeten. Genau. Jo, also natierlech, ech fannen och, also natierlech wär ech heiansdo frou, wann ech e méi normaalt, elo ganz virsiichteg ausgedréckt, Sexliewe kéint hunn. Mee ech fannen awer, béid Coping Mechanisms sinn am Endeffekt awer Coping Mechanisms an ech dinn domat och kengem wierklech wéi, well ech sinn net monogam an all meng Partner, inne wëssen dat. An et ass, et huet kee manner Sex, just well ech grad net wëll. Déi Leit hunn och déi Méiglechkeet, fir sech dat, wat se brauchen, anzwousch anescht sichen ze goen. An ech fannen, dass och déi Hypersexualitéit Sou béid Weeër dinn net wierklech engem wéi, a virun allem wann een op sech selwer oppasst, deet een och sech selwer net domat wéi. An dofir fannen ech dat am Fong och just esou eng eng ganz ambigü Astellung zu mengem eegene Sexualliewen, well ech engersäits denken, et ass ok, et muss net all Mënsch dräimol d'Woch Sex hunn, an et ass ok, datt ech sou sinn, an all meng Partnerinnen akzeptéieren dat, an anerersäits ass et och heiansdo esou en Nee, deen, deen, deen Moment. Wat, op wat wollt ech eraus? Du hues grad zwee Saache gesot, déi ech ganz wichteg fannen. Dat engt ass dat mam Drock, dat ob elo an enger monogamer oder net monogamer Bezéiung oder Konstellatioun ee sech op kee Fall soll Drock maachen, besonnesch wann et engem grad net esou gutt geet, ob dat elo mat der mentaler Gesondheet ze dinn huet oder wéinst soss Facteuren ass. dass ee kengem Sex schëlleg, och wann déi aner Persoun oder déi aner Persounen dat vläicht grad wéilten. An dat anert, wat s de gesot hues, ass normal an net normal. A menger Meenung no ass Sexualitéit eppes, wat een Tabu ass an ee Stigma ass a psychesch Krankheeten, ass och een Tabu an ee Stigma. Dat heescht, mir schwätzen u sech vun zwee Saachen, déi u sech scho Saache sinn, wou déi meescht Leit net oppen driwwer schwätzen an och net onbedéngt géinge spontan dat matdeelen. Zwee Saachen, déi zimmlech privat sinn, déi ee vläicht, wann een een Dokter huet, deem ee vertraut, dem Dokter erzielt oder vläicht dem Therapeut, vläicht nach ganz enke Frënn, mee wou een net onbedéngt elo Ganz oppe géing driwwer schwätzen, dat mécht et nach eng Kéier méi komplizéiert. Jo, definit, also ech muss och soen, ech hunn och a menger Therapie, also ech hunn e Cis-Mann als Therapeut an do, ech sinn och ganz frou mat him als Therapeut, mee zum Beispill dat Thema Sex a Sexualitéit ass en Thema, wou ech mat him, wou ech mech mat him net esou ganz runtrauen. Ech weess net genau firwat, wourun et läit. Ech sinn soss fir de Rescht vu mengen Issues ganz frou mat him als Therapeut, mee dat ass einfach en Thema wou ech net mat him wéilt driwwer schwätzen. An dat ass natierlech dann och schwiereg, well et ass awer e groussen Deel vu mengem Liewen, dee mer och wichteg ass, deen ech, wou ech awer dann och d'Gefill hunn, datt ech dat net mol kann a menger Therapie esou richteg uschwätzen. An dat ass dann, mécht et och net onbedéngt méi einfach, grad well ech fannen de Richie, Wéi gesot, et fält mir ichtig schwéier mat an deem Setting iwwert esou eppes ze schwätzen, wat esou vulnerabel ass, well et geet och ëm ëm Kontroll. Dat wär e risegrousse Part, deen ech dann awer engem giff iwwerloossen, deen eng gewësse Kontroll iwwert mech huet, well an engem therapeutesche Setting ass et jo awer en immenst Muechtgefäll, an dat ass eppes, wourun ech mech einfach nach ni dru getraut hunn, fir éierlech ze sinn. Wat awer och erëm, ech weess och, datt dat ok ass, also ech sinn do, ech hu geléiert, zimmlech léif mat mer ze sinn, wat dat ugeet. A wann ech eng Kéier vläit bei engem aneren Therapeut oder enger anerer Therapeutin, wou ech méi d'Gefill hunn, datt ech dat kann deelen, an datt ech mer do einfach muss Zäit loossen. An ech fannen, dat ass och immens wichteg, datt wann ee psychesch krank ass, datt ee fein mat sech ass, an dass ee keen Drock oder sech net on a selwer Drock mécht, well natierlech ass et fir eng Bezéiung heiansdo bela oder kann et fir eng Bezéiung belaaschtbar sinn, wann déi eng Persoun e vill méi héije Sexdrive huet wéi déi aner oder wann eng Persoun psychesch Problemer huet, déi och ëmmer immens zu Sex related sinn, wéi zum Beispill Stéierungen, déi dat eegent Kierperbild betreffen oder Traumata. An. Et ass einfach wichteg, dass een awer fein mat sech selwer bleift an och probéiert mat senge Partner, innen ze schwätzen, fir aus der Situatioun den Drock erauszehuelen, well Drock huet mir nach ni eppes bruecht. Also jee méi Drock ee mir mécht, desto wéineger Loscht hunn ech op Sex, well da sinn ech sou zu där Tension, déi ech souwisou, oder zu där ambivalenter Bezéiung, déi ech schonn heiansdo zu Sex hunn, kënnt dann och nach den Drock vun där Persoun dozou, mat där ech soll Sex hunn, an dat huet mir nach net gehollef, an ech mengen och net, datt dat soss schonn iergendengem eng Kéier wierklech gehollef huet. Dat ass och net gesond, an ech fannen, do muss awer och zumindest mat de Partner, innen oder mat de Leit, mat deenen ee Sex huet, soll een awer zumindest dee Stigma iwwerwannen an iwwer Sex schwätzen an och driwwer schwätzen, wat déi eege mental Gesondheet fir en Impakt op d'Sexliewen huet. Absolut.
An ech gesinn a menger Praxis och heiansdo Koppelen, meeschtens dann Koppelen déi et grad net esou gutt geet an déi vill matenee streiden an ech gesinn dat och am Privaten an dass immens oft dat no engem Sträit, no engem Konflikt dann deen een aus der Koppel am léifste gär Sex hätt an dat mat Sex iergendwéi verschaffen an iwwerwanne wéilt an deen aneren awer grad guer keng Loscht dodropper huet, well esou vill Emotiounen do sinn déi nach net gekläert sinn an esou vill Saache gesot gi sinn déi vläicht verletzend sinn an dat ee sech am léifste verkreesche wéilt an Sex wierklech dat Lescht ass, un wat een denkt. Dat ass jo dann och, also et ass och eng Situatioun dann, déi fir béid wierklech blöd ass, well déi eng Persoun wëll Sex an déi aner wëll se net a fillt sech da vläicht nach schlecht, well se deem anere grad net dat ka ginn, wat déi aner Persoun am Fong grad wëll oder bräicht. Mee dofir ginn et jo Professioneller, déi dobäi hëllefe kënnen, wéi zum Beispill dech.
Jo, An kann en och emmer masturbéieren? Genau, also déi meescht Leit hunn op d'mannst eng Hand an dat an ginn och ganz vill schéin Toys. Wat ech och muss soen, ech masturbéiere vill léiwer wéi dass ech Sex hunn, well bei der Masturbation hunn ech vill méi Kontroll an et ass, et fält mer emotional vill méi einfach An ech muss net nach, ech muss mech net op d'Kommunikatioun an op eng aner Persoun oder méi aner Persounen nach verloossen. Et ass einfach just ech an ech hunn déi voll Kontroll an ech ka genau dat maachen, op wat ech Loscht hunn. An dat fannt ech och am Fong scho bal witzeg, well ech hunn net oft Sex, mee ech masturbéieren awer mega gär sou. An dat ass och am Fong rëm interessant a sou en Dénge vun der Kontroll. An ech mengen, do sinn ech och bestëmmt net eleng, dass Masturbatioun mer vill méi einfach fält wéi elo eng Aktivitéit, déi esou intim ass mat anere Leit, mat deenen ech da kommunizéiere muss, well mat mir selwer muss ech net esou vill kommunizéieren an dat fält mer dann och an depressive Phase vill méi einfach an ass dann och e bëssi eng Form vu Self-Care a vu mech e bëssi ëm mech selwer këmmeren. Et ginn net ganz vill Studien dozou, mee wat ech esou gesinn hunn iwwert Persounen, déi an engem BDSM-Kontext, Sex hunn oder do méi aktiv sinn, ob dat elo op Kink-Events ass oder mat enger anerer Persoun, do schéngt mer och, datt dat eppes ass, wou ee vill méi kann d'Kontroll iwwert eppes hunn, respektiv se kann ofginn, awer ganz wëssenhaft, ok, mir hunn elo ausgemaach, dat do ass déi Zeen, déi mer wëlle maachen, dat an dat wäert geschéien, bis do an dohi gi mer, wann dat mer ze vill gëtt, da kann ech dat do safe Wuert soen an dann hält et op. An obwuel dat vläicht eppes ass, wat fir verschidde Leit sech géing als méi extrem ugesinn, well ee vläicht méi mat Impaktspillen ze dinn huet oder mat Seeler, wou ee wierklech gefesselt gëtt a sech net méi gutt beweege kann oder och, datt een näischt méi gesäit oder net méi schwätze kann an esou weider, mengen ech, ass dat awer schonn eppes, wou ee warscheinlech d'Gefill vu Kontroll vill méi huet an dat dann immens versécherend och ka sinn. Jo also ech hunn déi Erfahrung och gemaach, well dat fannen ech zum Beispill immens spannend esou. Grad well mat deene Leit déi iwwerschreiden keng Grenzen, mee si hunn awer eng immens Kontroll iwwer mech, mee ech weess dass ech mer déi Kontroll all Moment kann zréck huelen an dass och déi Grenzen déi ofgemaach ginn, dass déi net iwwerschridde ginn esou. An dat ass am Fong fir mech zumindest en immenst empowering Gefill an ech weess och, dass fir aner Leit, déi vläit mat Trauma ze kämpfen hunn a sou, dass fir si Sex eng immens Hëllef ka sinn, fir verschidde Saachen ze verschaffen an ze iwwerkommen a fir se besser ze maachen a fir sech besser ze spieren a vläit erëm Zougang op den eegene Kierper ze hunn, deen duerch eng Erfarung vläit net méi sou positiv besat ass.
Dat heescht u sech, dat een eng Situatioun hëlt, wou een ee Moment eng Kéier d'Kontroll net hat oder Situatiounen, wou een d'Kontroll verluer huet a wou ee lo kann eppes Neies kreéieren, wou een u sech ka selwer matbestëmmen, wat geschitt an dann u sech dat Ganzt iergwéi iwwerschreiwen. Et gi jo Leit, deenen dat immens hëlleft a fir déi dat eng immens cool Erfarung ka sinn. An et ginn och anerer, déi esou Situatioune meide wéi d'Pescht, well se einfach, well dat ze schwiereg ass fir si an ze vill héich bréngt. A wéi gesot, alles ass ok, fir iergendwéi mat sech selwer eens ze ginn a fir mat sech a sengem Kierper, senger Sexualitéit eens ze ginn.
Mir hu lo bëssen iwwer Bezéiunge geschwat, iwwer Intimitéit. Eppes aneres, wou d'mental Gesondheet kann een Impakt drop hunn, ass d'sexuell Funktioun oder Dysfunktioun. Besonnesch wann ee verschidde Medikamenter vläicht verschriwwe kritt an déi och all Dag hëlt. Ech denken elo méi konkret zum Beispill un Antidepressiva, besonnesch déi, déi SSRI sinn, dat heescht, déi een Impakt op de Serotonin-Level hunn. A ganz einfach, well wann ee vill Serotonin am Gehier grad fräi huet, huet dat oft een Impakt zum Beispill op d'Erektioun bei Persoune mat Penis an kann awer och bei verschiddenen een Impakt op d'Libido hunn.
Dat fannen ech zum Beispill och mega interessant, well ech fannen, dass an der, also och an dem Feld vun der psychescher Gesondheet gëtt iwwert sou Saachen oft net geschwat. Also ech hunn. Also ech kennen déi Niewewierkungen natierlech, mee ech kennen déi Niewewierkungen virun allem, well ech mech scho oft domat auserneen gesat hunn. Ech fannen et am Fong schued, datt och an der, an der Psychologie oft op Sex net dee Fokus geluecht gëtt, deen et am Fong verdéngt hätt, well ech fanne Sex ass esou e grousst Spigelbild vun deem, wat mir sinn. a wie et eis geet. An ech fannen, datt d'Sexualliewen do oft ze kuerz kënnt, aus menger Laieperspektiv. Wéi gesäis du dat als Professionellen? Absolut.
A mengem Studium hat ech ganz, ganz wéineg mat Sexualitéit ze dinn. A menger Therapieausbildung hu mer guer net iwwer Sexualitéit geschwat. An u sech déi eenzeg Méiglechkeet, déi ech hat, fir dat bësse méi ze verdéiwen, war dann déi Sexologieausbildung, wou et dann effektiv vill méi dorëm gaang ass, Mee dat ass dann awer wierklech en Zousazstudium an dat ass net Deel vum normale Curriculum. An ech mengen an der Medezin am Allgemengen ass dat och einfach esou, datt net vill iwwer Sexualitéit geschwat gëtt. An esouguer bei deene Beruffer, wou et ëm d'sexuell Organer geet, an der Urologie, an der Gynekologie zum Beispill, Gëtt ganz wéineg iwwer d'Sexualitéit u sech geschwat. Jo, also ech hat schon Gynekos bei déi ech da gaang sinn an déi dann entsat waren wann ech no Leckdicher gefrot hunn, déi dann sou eng Kéier sech bekräizegt hunn an e kuerzt Stoussgebet ofgesat hunn, wat ech och am Fong en zimlech dramatescht Bild fannen, wat een dann vermëttelt, well et ass jo am Fong eng wichteg Fro. Leckdicher sinn immens wichteg fir sexuell Krankheeten ze verhënneren an Ech fanne souwisou, dass eist medezinescht Personal vill ze vill op dat Anatomescht, reng Mechanescht geschoult ass a vill ze wéineg op dat Soziaalt, op vläit och dat Sexuaalt, sou dat tëscht de Mënschen. An dat ass am Fong zimmlech schued an dat hëlleft och Leit wéi mir net onbedéngt, well vläit wier et mer och méi einfach gefall a menger Therapie iwwer Sex ze schwätzen, wa mäin Therapeut mol no eppes gefrot huet, well déi eenzeg Fro déi ëmmer komm ass war, hues de e Frënd oder eng Frëndin? An wann ech dann esou, an dat ass, dorop ass dann awer guer net weider agaang ginn, esou, hutt der Problemer? An esou, nee am Fong net. Ok. An dat ass am Fong, also dat gouf ni wierklech ugeschwat, och net wann et ëm meng Traumata gaangen ass, ass awer ni gefrot ginn a wéi fern sech dat op mäin heutegt Liewen auswierkt, op mäin heutegt Sexualliewen, obwuel dat jo eng richteg wichteg Fro ass, grad bei Traumata déi duerch e sexuelle Mëssbrauch entstane sinn.
Ech mengen, et ass ee gudde Moment, fir all eis Zuhörerinnen an Zuhörer drop opzeruffen, mat hiren Therapeutinnen an Therapeuten ze schwätzen, mat hiren Dokteren ze schwätzen an hinnen ze soen, si sollen onbedéngt méi méi wéi Sex lauschteren an hoffentlech dann e bëssen op de Goût vun der Sexualitéit kommen an dat Thema dann och mat hire Patienten oder Clienten uschwätzen.
Absolut.
Du wolls eis nach eppes zu Bezéiungen a Sexualitéit zielen? Genau, also ech fannen wat och oft ënnerschat gëtt ass am Fong a wéi fern sech mental Gesondheet och op Bezéiungen auswierkt an net nëmme romantescher a sexueller mee och frëndschaftlech an an d'Opbaue vun neie Bezéiungen. Well dat ass zum Beispill eppes, wat woumat ech och oft ze struggelen hunn. Also wann ech grad an enger vu mengen depressive Phase feststiechen an nëmmen nach d'Mauer kucken, dann hunn ech och net déi Zäit an Energie, virun allem net déi Energie, fir mech esou ëm meng Bezéiungen ze këmmeren, wéi ech gären hätt. An ech hunn och immens vill Anxiety, wann et drëm geet, fir nei potentiell Partner, innen kennenzeléieren, fir mech deenen opzemaachen, einfach well ech schonn oder oft d'Gefill kréien, dass ech scho sou e grousse Baggage matbréngen, dass ech dat dach kann kengem zoumudden an dass ech esou schwiereg sinn an dat och scho gesot kritt hunn, dass ech immens schwiereg wier an där Hinsicht, well meng psychesch Krankheete mer et einfach heiansdo net erlaben, sou ze funktionéieren, wéi munch Leit dat vläit erwaarden oder gären hätten. An dat fannen ech och eppes, wat vill ze mann Opmierksamkeet kritt an deem ganzen Discours. Well et geet net nëmmen ëm Sex, mee Sex ass jo am Fong, Sex entsteet jo ëmmer aus enger gewëssener Bezéiung, déi s de zu enger Persoun hues, souguer wann ee sech nëmmen an engem Café sympathesch fonnt huet. Och meng eege Bezéiung zu mengem Kierper, déi natierlech vun enger Iesstéierung immens gepräägt ass, Leit och dann hensdo drënner, well et mer och hensdo schwéier fällt fir mech anere Leit ze weisen an fir mech quasi esou vulnerable ze maachen iwwerhaapt eréischt. Also och fir déi éischt Kéier mat enger Persoun méi intim ze ginn ass och definitiv ëmmer duerch meng psychesch Krankheeten geprägt an ver also an erschwéiert och.
Dozou fale mer e puer Saachen an. Wat s de elo gesot hues, ass sécher ganz richteg, wat den Ufank vu Bezéiungen ugeet. Eng Fro, déi sech, mengen ech, och verschidde Leit stellen, déi vläicht gär Kanner wéilten eng Kéier, déi sech soen, Däerf ech iwwerhaapt Kanner kréien, wann ech mental net Gesond sinn, an ech maachen gesond wierklech an Ausführungszeechen, well ech mengen, mir hunn alleguer eise Bagage, a vu que dat et een Tabuthema ass, schwätzen déi meescht Leit net driwwer, a vläicht kënnt een als méi komplizéiert riwwer, wann een oppen driwwer schwätzt an och kann éierlech domadder ëmgoen. An aner Leit, déi vläicht och komplizéiert Saachen erlieft hunn, mee déi sech däers guer net bewosst sinn oder si nach ni mat hirer, déi sech nach ni mat hirer Kandheet befaasst hunn an och guer net wësse wat dat fir een Impakt op hiert Liewen am Moment huet an op hir Bezéiungen huet, heescht net, dat do d'Saachen onbedéngt alleguer gutt lafen. Jo, an dann ass d'Fro, dierf ech Kanner kréien? Wann ech ee gewëssene Bagage hunn, wéi en Impakt huet dat op d'Kanner? Wéi reagéiert mäin Dokter dodrobber? Wéi reagéiert mäin Ëmfeld dodrobber? Wéi reagéiert de Staat dodrobber? Hunn ech herno de SCAS, deen all Mount eng Kéier op Visitt kënnt? Hunn ech herno eng Assistance en famille, déi all Woch kucke kënnt, wéi et leeft an ob d'Kanner nach dierfen doheem bleiwen oder ob se musse fortgeholl ginn? Hunn ech. D'Verpflichtung fir bei e Psycholog oder en Therapeut ze goen, well iergend een anere mengt, ech géing et soss net packen an, an, an, an. Ech mengen, dat ka ganz wäit goen an dat ass eppes, wou och guer net driwwer geschwat gëtt. Dat heescht, wou Persounen, déi sech déi Froe vläicht stellen, och guer keng Zoulafstell hunn a keng wierklech Ënnerstëtzung kënne kréien.
Beziéungsweis ech mengen déi Leit déi doriwwer schwätzen ginn eventuell esouguer nach vun der Gesellschaft gestrooft, well ech wéisst net wat e Kannerdokter giff soen wann ech Kanner hätt an ech giff soen, hensdo sëtz dech einfach en Dag do d'Mauer ze kucken a komme net aus mengem Bett, dann hätt ech wahrscheinlech definitiv dës Gass um Hals. Wat ech och schued fannen, well d'Leit sinn éierlech a si schwätzen driwwer a si froen no Hëllef an et gëtt och einfach keng Hëllef. Mee ech fanne souwisou, datt. Elteren si souwisou an eiser Gesellschaft relativ vill eleng gelooss an ech mengen mir mussen definitiv eppes dorun änneren wéi mir als Gesellschaft eis ëm eis Kanner këmmeren, eis Familljemodeller vläit e bëssi iwwerdenken, wéi dat zwee Leit gi schaffen fir et iergendwéi en Haus hei zu Lëtzebuerg ze bezuelen an d'Kanner existéieren halt sou niewebäi. Mee ech fannen och dass déi Fro eng immens individuell ass an déi kann och kee beäntwerten ausse ee selwer. Also ech weess dass. Ech, fir Kanner ze kréien, misst ech e Partner, eng Partnerin hunn, eng Persoun, déi se mat mer, oder Persounen, déi se mat mer grousszéien, déi dat ausgläichen, wat ech net liwwere kann. Dat heescht, déi dann mentally méi stable sinn. Ech weess och net, wéi meng mental Gesondheet an 10, 15 Joer ausgesäit, mee ech weess awer och, dass ech mer an deenen nächsten Joren definitiv keng Kanner kéint virstellen, einfach schon eleng well ech mech net kéint drëm këmmeren an och ech weess och net ob dat jeemools ännere wäert an dat muss ech dann einfach sou um Wee kucken. Mee ech fannen dat muss awer da jiddweree selwer fir sech feststellen an dann halt och mat enger Decisioun liewen, wann ee bis eng Decisioun gemaach huet an wann een zum Beispill bis Kanner huet an sech dofir aktiv decidéiert huet dann, kann ee sech ëmmer Hëllef froen, mee mat där Decisioun muss een dann awer och liewen an dat och mat all sengen eventuelle Konsequenzen och dann droen an domat iergendwéi eens ginn.
An ech fannen, et ass immens wichteg, datt dat engem seng eegen Decisioun ëmmer nach ass an bleift. Genau. Eppes aneres, wat s de gesot hues, dat je nodeem, wéi ee säi Kierper gesäit, dat och en Impakt op d'Sexualitéit huet, do fält mer och nach Sexuell Identitéit als Begrëff zum Beispill dozou an, wat och deelweis ka mat enger Dysphorie ze dinn hunn, wat eppes ganz Spannendes ass, well et zimlech rezent méi Thema ginn ass. An u sech ass eng Dysphorie jo wierklech eppes, wat mat mentaler Gesondheet ze dinn huet, respektiv wat een Impakt op d'mental Gesondheet huet an op d'Sexualitéit. Dat heescht, dat ass u sech e Konzept, wat wierklech eng Bréck tëschent deenen zwee mécht.
Dat fannen ech och. Also dat betrëfft mech definitiv och. Ech si vläit nach eng Kéier e besonneschen Härtefall, well ech sinn net nëmmen net-binär, mee och nach intergeschlechtlech. Dat heescht, ech hunn nach e bësse méi Issues heiansdo, wéi mäi Kierper kéint op aneren, op aner Leit wierken, wéi ech mech a mengem Kierper wuel fillen. Dat. fluktuéiert vun Dag zu Dag immens staark. Mee jo, kloer, dat ass natierlech och en Thema. An ech mengen, dat geet och Cis-Persounen esou, datt se sech deen een Dag mol méi, mol manner an hirem Kierper wuel fillen a vläicht deen een Dag sech absolutt oua fillen an absolutt keng, keng Loscht hunn, datt iergendeen se ukuckt, upéckt. A bei Trans-Persounen, als de grousse Präbdi, kommen dann halt nach aner Saachen derbäi, déi vläit Sex erschwéieren. An dat ass och definitiv bei mir esou. Also ech hunn Deeg, do kann ech mech net am Spigel kucken an dann hunn ech och definitiv keng Loscht, datt iergendeen anere mech kuckt oder mech souguer upéckt.
An wann een do e bëssen an d'Literatur kuckt, ass och ganz kloer, datt wann een eng Dysphorie huet, datt dat een Impakt huet op Depressiounen, op Angscht an vläicht souguer op Suizidgedanken. a verschiddene Fäll. An ech mengen, dat ass eppes, wou een dann och soll an dierf drop opmierksam sinn. Absolut.
Ech fanne wat s du virdru gesot hues zum Thema, datt een och soll driwwer schwätzen, datt ech selwer agestoen, datt een e gewëssene Bagage huet a gewësse Problemer huet, do sinn ech ganz bei der. Well ech hunn och laang Zäit ignoréiert, datt ech psychesch Problemer hätt an hu probéiert, sou ze funktionéieren, wéi aner Leit dat gär vu mir hätten an hunn dann och oft mol Sex gehat, ouni dass ech wierklech wollt oder richteg grouss Loscht drop hat. Ech hunn dann awer mäin ok ginn, fir där anerer Persoun e Gefalen ze maachen, mee am Endeffekt ass dat awer, zumindest op laanger Dauer, huet et mech net glécklech gemaach. Ech krut ëmmer eng méi weird Astellung an eng méi weird Bezéiung zu mir an zu mengem Kierper an zu menger Sexualitéit, wou ech bestëmmt nach e puer Joer brauch, fir déi ganz auserneen ze huelen. An ech fannen, datt, also ech si lo vill méi glécklech, wou ech net esou oft Sex hunn, awer wann ech es hunn, dann hunn ech absolut Loscht an et geet mer gutt domat, wéi datt ech reegelméisseg Sex hunn, op deen ech am Fong guer kee Bock hat, just fir datt ech mech och selwer als normal, ganz virsiichteg ausgedréckt, wouerhuelen. An also dat ass definitiv, mengen ech, net ze recommandéieren.
Dat heescht, de Message ass hei, Lauschter op dech! Lauscht op dech an schwätzt mat denge Partner, innen an schwätzt iwwer Sex op psychesch Krankheeten, dat ass wichteg.
Ech wollt nach eppes iwwert eng aner Kategorie vu Leit soen, eng Populatioun iwwert déi een leider net vill héiert an dat sinn eis ganz vulnerabel Leit, respektiv d'Sans-abrien, deenen oft keng Stëmm gi gëtt an déi net alleguer, awer verschiddener sécher op der Strooss landen, well et hinne mental net gutt geet, ob dat elo wéint Angstzoustänn oder Depressiounen ass, mee awer och vläicht wéint Borderline-Stéierungen oder Psychosen. Dat heescht elo net, dat all Persoun, déi ënner souverpes leit, onbedéngt op der Strooss lant, mee wann een awer Sou kuckt ween hei zu Lëtzebuerg sans abri ass, gesäit een dat awer oft an dat huet ganz, ganz kloer dann och een Impakt op hir Sexualitéit, well éischtens emol wunnen déi Persounen am ëffentleche Raum, wou een kee Sex dierf hunn, wou ee sech och net masturbéieren dierf. Dat heescht, muss ee sech verstoppe goen. Wann ee sech verstoppe geet, huet dat ëmmer erëm mat Risiko ze dinn, well wann eppes verstoppt ass, da kënnen och aner Leit dat ausnotzen an dat ass ee ganz komplizéiert Thema.
Absolut. Ech mengen och en Thema, op dat vill ze wéineg Opmierksamkeet geluecht gëtt. Also ech weess net, Ech mengen net, datt d'Sexualitéit vu Sans-abrien bei deene meeschte Politiker, innen iergendwou op iergendenger Prioritéitelëscht steet.
An en plus, déi Schlofméiglechkeeten, déi et ginn, besonnesch d'Noutstellen, dat sinn alles Dortoiren. Dat heescht, do huet een erëm keng Privatsphär a ka sech dann och iergendwéi net ëm seng Sexualitéit këmmeren.
Wann een da lo mierkt, datt déi eege Sexualitéit vu psychesche Problemer beaflosst gëtt, wat kann een da maachen, Elie?
Do ginn et vill verschidde Saachen, déi ee maache kann. Menger Meenung no ass et immens wichteg, do driwwer ze schwätzen an och mat anere Leit, sech do eng Ënnerstëtzung ze huelen, am Idealfall Leit, deenen ee vertraut, ob dat elo Kollege sinn oder Famill oder. ee vun dem Schoulpersonal oder eng Persoun op der Aarbecht, dat ass u sech egal. Et kann een och Saachen opschreiwen. Journaling kann hëllefen, datt ee sech verschidde Saache méi kloer gëtt, datt een d'Froen mol aus dem Kapp erauskritt an op Pabeier kritt an da vun do kuckt, wat een domadder mécht. Et kann een och kucke fir safe spaces ze fannen, dat heescht Plaze wou ee sech sécher spiert, wou ee vläicht Deel vun enger Community ass, dee esou akzeptéiert wéi een ass an wou een net als anescht oder als komesch ugesi gëtt, vläicht besonnesch wann een Deel vun der LGBTQIA plus Community ass. Et ass och wichteg sech Grenze kënnen ze setzen an déi och kënnen anzehalen an wéi s de virdru gesot hues fein mat sech ze sinn an dat och ze respektéieren. Et kann ee kucken, ob et vläicht aner Leit ginn, déi een als Role Model huele kann, déi e bësse sou ee Père aidant sinn, dat heescht, déi een och nach op engem aneren Niveau ënnerstëtze kënnen, well se vläicht eppes Änleches duerchliewen oder duerchlieft hunn. An da ginn et natierlech déi ganz professionell Servicer, déi engem och weiderhëllefe kënnen, ob dat elo Sexologe sinn oder Psychologen oder Psychotherapeuten, je nodeem wat een huet, ka vläicht esouguer e spezialiséierte Kiné oder eng aner Persoun, déi mam Kierper schafft, och hëllefen.
Mir hu elo haut scho ganz vill vu Sexologen geschwat, wat natierlech och Sënn mécht an enger Episod zum Thema Sexualitéit an psychesch Gesondheet. Mee Eli, wat mécht e Sexolog iwwerhaapt genau?
Sexolot kann ganz vill verschidde Saache maachen. Dat wat ech elo geléiert hunn ass klinesch Sexologie an dat knüpft da wierklech op Psychologie mat un. Dat heescht et schafft ee mat Patienten oder mat Clienten an engem klinesche Kontext an dann fir wierklech och deelweis dann ze kucken, wéi geet et sexuell, wat kéint een aneren, wouru leiden ech an wat kéint do hëllefen. An dann awer och, wéi en Impakt huet dat op d'Psyche? Huet dat vläicht mat psychesche Problemer ze dinn oder gëtt et eppes un der mentaler Gesondheet, wou ee kann dru schaffen? An dat heescht wierklech, fir déi zwee Saachen dann och zesummen ze huelen an aktiv da kënnen un deenen zwee Saachen ze schaffen, dat éischtens emol Saache méi kloer ginn an dat een dann awer och Léisunge fanne kann a verschidde Saache vläicht veraarbechte kann, fir dat et dann dono besser geet. A wou fënnt een hei zu Lëtzebuerg Sexolog, innen?
Dat ginn et leider net ganz vill. Et gëtt och am Moment nach keng Associatioun. Dat heescht, et muss ee wierklech dann am Internet kucken. Ech schaffen an enger Institutioun, bei Pro Familia. Ech sinn do awer deen Eenzegen, deen och Sexolog ass. Déi aner sinn alleguer Psycholog an Psychotherapeuten, kënnen sécher och bei ville Saache scho weiderhëllefen. An da ginn et och nach Sexologen, déi fräi schaffen. Do géing ech da wierklech mol uroden, eng Kéier am Internet ze kucken an natierlech opzepassen, Ass dat eng Persoun, där ech vertrauen? Kléngt dat seriö oder net? Mee do géing ech jiddereen. Mee gëtt rengem recommandéieren, dat mol fir sech selwer erauszefannen. An da wier roueg ee Rendez-vous bei enger Persoun huelen an da sech duerno soen, nee, dat ass net fir mech, ech siche elo weider, bis een ee fonnt huet, mat deem ee sech wuel fillt an deem ee vertraue kann. Also et ass een engem Professionelle genausou wéineg schëlleg, wéi datt een engem Partner oder enger Partnerin Sex schëlleg ass. Genau. Ech fannen dat am Fong e schéinen Ofschloss. An da géife mer ofschléissend just nach bleiwen ze soen, datt Der op Iech oppasse sollt a fein mat Iech si sollt an datt Der mat Äre Partner, innen an deene Leit, déi Iech wichteg sinn, iwwert Är Gefiller an Är Sexualitéit an Är psychesch Problemer schwätze kënnt an och schwätzen dierft. An zéckt net, Iech Hëllef ze huelen, well et ka besser ginn. Definitiv.

Net nëmmen Persoune mat Vulva fannen dëse stimuléierend, wéi der gläich héiert, mee et gëtt allerdéngs vill Mythen ronderëm dëst Gerät. Fänke mer un beim Kleopatra, ongeféier 69 bis 30 viru Christus. Et gouf gesot, dass si e mat Beie gefëltene Kürbis benotzt hätt, fir hir Genitalien ze stimuléieren. Ähnlech wéi bei engem Vibrator. Dëst huet 1992 d'Brenda Love gezielt a säitdeem gouf des Idee a ville populäre Geschichten iwwer Vibratoren widderholl. D'Historikerin Helen King seet allerdéngs, datt et keng Beweiser dofir gëtt, datt dëst tatsächlech passéiert ass. Am Brenda Love sengem Buch ginn keng Quelle genannt an et gëtt och keng antik Schrëften oder iergendwelch archeologesch Funder, déi dem Kleopatra seng angeeblech Erfindung erwänen. En aneren hartnäckege Mythos ass, dass Vibratoren am 19. Joerhonnert erfonnt goufen, fir déi sougenannt Hysterie ze behandelen. Hysterie kënnt aus dem Griicheschen hysterica an heescht Gebärmutter. oder och nach Otures. Am sechste Joerhonnert viru Christus stellt de griicheschen Dokter Aretaeus d'Theorie op, datt sech den Uterus fräi am Kierper vun enger Fra beweege kann, wat zu enger schlechter kierperlecher a geeschteger Gesondheet féiert. Säitdeem gëtt de Begrëff Hysterie fir eng Villzuel vu ganz ënnerschiddleche Beschwerde verwent, virun allem bei Fraen, vun Aggressioun bis Schwaachfalen, zu Nymphomanie bis hin zum Fuerzen. Mat der Industrialiséierung huet sech d'Liewen am 19. Joerhonnert an och d'Medizin verännert. Den engleschen Dokter Joseph Mortimer Granville huet 1883

an dat ass wierklech alles wat et ass, nämlech eng Hypothèse, datt Fraen wéinst enger Krankheet, der Hystérie, mat Massage behandelt goufen, immens gär, an hunn et gefeiert, datt de Vibrato erfonnt ginn ass fir déi Krankheet ze behandelen. D'Leit hu geduecht et wier eng cool Idee, esou datt aus dem Glawen eng Tatsaach ginn ass. Ups. Historiker innen an Autorinnen sinn sech leider eens.

De Granville wosst zwar anscheinend, datt de Vibrator och fir sexuell Zwecker kéint benotzt ginn an huet e souguer heiansdo zur Behandlung vu sexuelle Funktiounsstéierungen agesat, mee och dat nëmme bei Männer. En huet en ni bei Frae benotzt. Datt de Vibrator zu medezineschen Zwecker erfonnt gouf, ass richteg,

D'Hiersteller vun de Vibratoren hunn dunn missten hiren Usaz änneren an hunn ugefaangen hir Produiten als Haushaltsgeräter fir Männer a Fraen allen Alters ze bewerben. Dëst gouf a populären Zäitschrëfte gemat, a chrëschtlechen Publikatiounen, an Zäitschrëfte fir Hausfraen oder an der New York Times. D'Annoncen behaapten, datt Vibratoren sou gutt wéi alles heele kéinten, vu Falen bis hin zu Malaria.

Verwennungsméiglechkeete betount a fir déi sexuell Verwennung vun hire Produiten unzedeiten, eng euphemistesch, also verschéinerend, Sprooch a Bildsprooch verwennt. Enn vun den 1960er, Ufank 1970er Joren huet sech dunn gesellschaftlech eppes verännert. Hei hu sech duerch d'Erfannung vun der Antibabypëll generell d'Astellung zur Sexualitéit virum Bestietnis geännert an d'Leit ware bësse méi oppe géigeniwwer vu Solo-Sex. An och wann et nach ëmmer konservativ Legislatiounen an Astellungen zu Sexualitéit a Solo-Sex gouf a vill Schummt an Tabuen, hu sech trotzdeem esou Vibratoren konnten um Maart etabléieren. A fir déi Gesetzer ze ëmgoen, goufen se weiderhin nach als perséinlech Massagegeräter verkaf. An hautzedaags? An och nach elo, vill Joerzéngte méi spéit? An engem Zäitalter, wou et nach ni esou einfach war an nach ni esou beléift war, Sexspillsaachen a Vibratoren ze kafen, gesäit et am 21. Joerhonnert net onbedéngt vill besser aus. Obwuel ee Vibratore kann hautzedaags iwwerall kafen, am Sexshop, am queer-feministesche Sexshop, a ganz normale grousse Geschäfter oder am Internet, an iwwerall an de Mainstream-Medien driwwer geschwat gëtt, d'Stigmatiséierung an d'Doppelmoral vu Solo-Sex, vu Sexualitéit a virun allem vu weiblecher Sexualitéit hält sech. Esou huet sech zum Beispill 2010 MTV geweigert, Werbespot fir e Vibrator auszestralen, wann dat Wuert Vibrator net

oder hir Legalitéit ass onkloer, ënnert aneren op de Malediven, an den Arabeschen Emirater oder am Vietnam. Am Fazit kann ee soen, et gëtt méi driwwer geschwat, mee kulturell gesinn ass et schwéier ze soen, ob sech wierklech esou vill säit der Erfannung vum Vibrator geännert huet. Vibratore ginn nach ëmmer als Massagegeräter verkaf an esou wéi wann se eng Neiheet wieren. Masturbatioun bei Fraen a Persoune mat Vulva gëtt ëmmer nach oft als schiedlech, lächerlech oder mannerwäerteg géigeniwwer vum Sex mat engem Mann duergestallt. An oft gi Verhütungsmëttelen a Sexspillsaache fir Fraen a Persoune mat Vulva ëmmer nach staark reglementéiert, wärend Sexualhëllefe fir Männer, bezéiungsweis Persoune mat Penis, esou wéi Vigagra, oppen beworbe ginn. Et wier schéin, wann sech déi westlech Sexualmoral virtschrëttlech vun enger sexueller Ënnerdréckung zur sexueller Befreiung géing entwéckelen, wéi een dat heiansdo esou héiert. Mee esou einfach ass et net. D'Geschicht vun de Vibratoren weist eis leider nach ëmmer eppes aneschters. Et ass wéi ëmmer komplex. Verschiddenes bleift stoen, aneres beweegt sech, mol no vir, mol no hannen, mol op d'Säit. A wann Iech d'Geschicht vun de Vibratoren a vum Solosax nach méi interesséiert, dann kuckt emol an d'Show Notes ënner der Rubrik eran op www.saxpodcast.lu ënner Rubriken. Well ronderëm d'Thema Vibratoren a Solo-Sex ginn et nach ganz vill ganz spannend Geschichten an Aspekter ze entdecken. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi Sex op Facebook,

An de Césars ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.